Se nibda wkoll billi nintroduċi lill-ewwel lill-ewwel kelliem. Ħanibdew bil-Professur Manuel Mifsud. Professur Manuel Mifsud professur tal-Malti mid-Dipartiment tal-Malti tal-Università ta' Malta Magħruf anka l-programm ta' radio li jippreżenta seħer il-Malti, sewwa, imma xi ħaġa li forsi mhux kulħadd jaf fuq il-professur, il-professur huwa kantawtur. U kiteb fost l-iktar kanzunetti popolari ngħidu aħna bħal għajnejn żbieħ u xekk. U l-professur huwa wkoll kofundatur tal-Festival Anja tal-Poplu. Prof, Fidejk biex tkellimna ftit fuq xi għamel kanzunetta tajba mill-esperjenza tiegħek. Iva, mill-esperjenza tiegħi kif qed inti. Eh, jena kien ħafif għalija kieku weġibt kif wieġeb John Lennon darba meta staqsew xi trid tagħmel biex tikteb kanzunetta tajba. U weġibhom b'mod ċatt ħarejdlu hekk għallhom trid tkun tajjeb. Imma naturalment, aħna għanna tema u d-diemna u għallura ħanipruvaw nizvolġuwa daqxen aħjar. Jena se nitkellem fuq zew ċoqsma. Il-kwalitajiet tal-kanzunetta bħala arti, bħala parti mill-arti kollha, għax jekk nirrispettaw il-kanzunetta li kif tafu eh, ma kienieċ minn dejjem, damet ħafna ma ġiet ma bdiet tiġi rikonoxxuta verament il-kanzunetta bħala qasam tal-arti u jekk nirrispettawha bħala parti mill-arti l-oħra, allura eh, għanna nitolbu minna l-istess eh, l-istess talbiet namlu l-istess talbiet, l-istess eh, livelli illi nitolbu minn arti oħra. Ħan nitkellem ftit fuq dak, bat naqleb fuq il-kanzunetta il-kwalitajiet partikolari li għanda l-kanzunetta xija waħda mill-arti, imma kull arti għanda il-kwalitajiet tagħha, il-vantaġġi u l-iżvantaġġi biex ngħidlek tagħha. Sewa, eh, il-kwalitajiet komuni tal-kanzunetta bħala arti. Eh, naħseb l-ewwel waħda naturalment l-oriġinalità. Issa fuq l-oriġinalità kif tafu, aħna kollha mweldin uniċi. Vera smajna l-istess affarijiet bħal sħabna ħafna drabi. Kenna eh, familja u trobbija li tiġbaħ il tal-oħrajn. Imma aħna mawlin partikolari u minna toħroġ riċetta oriġinali, l-uniċità tagħna. U jiġrina li ħafna drabi nfittxu bot bot minna dak li qiegħed fina stess. U allura jien ngħid tħares xi żejjed lejn l-oħrajn. Toqgħodx titfittex is-suċċessi u tgħid tara mela ħan ikteb bħal dawk għax bekk ikolli suċċess. Ikollok suċċess jekk tkun inti. U allura x'tagħmel ma tisma' xejn? Le, jien ngħidlek isma' ħafna. U mhux kontradizzjoni dali qed ngħid, isma' ħafna, aqra ħafna, imma mhux biex tieħu minnhom biex tikkupjahom, imma biex minnhom titgħallem tieħu dik il-libertà illi rnexxilhom jieħdu huma il-wisa li jista' jkollu messaġġ. Imbagħad inti tfittex il-mod liberu u oriġinali tiegħek, tfittex it-triq tiegħek. Ġifieri naħseb illi fihom iridu naraw eh, persuni li ma inħakmux mill-mewġiet ta' madwarhom, imma għarfu ħarsu lejn ir-realtà u jesprimuha jadduha mill-filtri partikolari tagħhom, tal-uniċità tagħhom, u bekk joħorġu xi ħaġa oriġinali. Ħafna kif nafu ma jirnexxilhomx jagħmluha din il-ħaġa. U naħseb li jibqgħu żgħar u jibqgħu jagħmlu xogħlijiet eh, u kanzonetti fil-każ tagħna eh, daqsxejn batuti. Għax naqsin mill-timbru tal-oriġinalità. Barra l-oriġinalità ngħid xi ħaġa dwar ir-rabta ma' tradizzjoni. Mela minn banda qed ngħid toħloq xi ħaġa li ħadd ma kiteb bħala. U mill-banda l-oħra qed ngħid imma marbuta ma' tradizzjoni. Issa ma' tradizzjoni minix qed ngħid fit-tradizzjoni fis-sens dejja tagħha, qed ngħid l-esperjenza umana. Rridu nħarsu bl-umiltà lejn xogħlijiet oħrajn. U niftakru li aħna maħniex ħlif parti minn linja twila ta' produzzjonijiet U allura eh, kultant istaqsi kulħadd iżir ġenju mill-ewwel, mal-ewwel hit, sar kbir, sar mandu bżonn ħadd. Le, għandek mixja li inti mintix li ġebla oħra f'dak il-ħajt. U allura isma' ħafna mużika Maltija, mużika barranija, ta' kull tip, Anke l-għannejja, għaw għanna minn osserva ħafna l-għannejja fostna u veru. U tgħallem ħafna minnhom. U naħseb li hemm ħafna li tgħallmu minnhom għaliex eh, fl-aħħar mill-aħħar dik hija il-kanzunetta, il-mużika eh, oriġinali sewa eh, li ta' it-timbru tal-uniċità Maltija l-inqas u allura xi ħaġa minna għandna aħna. Eh, jien ngħid li Malmin juruk il-plastiċità tal-lingwa tagħna, x'tista' tagħmel bil-lingwa tagħna. U allura aqra, aqra l-letteratura tagħna, isma' ħafna mill-kanzunetti. Tkunx kburi u tgħidu lej jiena naqbad u nikteb għax joħroġ minni. Joħroġ minnek anke dak li toħroġ minnek, mingħajr ma tħares, xorta għandu ħafna minn dawk ta' qablek, imma inti tista' tieħu iktar minnhom, tista' titgħallem iktar minnhom. Eh, it-tielet punt li rrid nagħmel dwar eh, il-kanzunetta bħal arti hija eh, xi ħaġa żgħira dwar it-tema. Fil-kanzunetta kull tema tot, għax propjament l-arti iktar mill-li l-għażla tat-tema hija il-mod kif inti dik it-tema twassala. Sewwa kif nafu Shakespeare għamel minn stejjer kważi banali, sewwa, eh, xogħlijiet kbar li fihom li użhom daw l-istejjer biex joħroġ il-kobor tas-sentiment umanu, veru. Imma il-kanzunetta diretta tiffaċċja s-semmiħ, hija djalogu. U allura għandha appell immedjat. Tema tal-kanzunetta allura tajjeb li jinżommu dejjem f'moħħna li qed għandna fidejna tip ta' arti li għandha appell immedjat. U allura kultant jiena ngħid fl-għażla tat-tema pereżempju, kummenti li għamiltu fl-aħħar festivals tal-YTC eh, tal-anja tal-poplu. Kif il-pajis tagħna kien għaddej minn dan iż-żmien tant inkwetat mhux il-pandemija biss, imma anke l-affarijiet soċjali u politiċi li konna għaddejjin minnhom. Fejn eh, kulħadd kien qiegħed jiddiskuti u jitkellem u jikteb bl-entużjażmu u kultant anke b'entużjażmu żejjed, qawwi żejjed. U kif ma tidhirx kanzunetta fuq dan is-suġġetti fl-għanja tal-poplu? Naħseb li hemmhekk l-għanja tal-poplu ma kienx tal-poplu, kienet għanja ta' xi ħadd ieħor. U tajjeb li nżommu f'moħħna din l-immedjatezza li għanda il-kanzunetta u kemm nistgħu nużawa tajjeb eh, meta nażlu dawn it-temi immedjati. Ħalli ngħaddi ħalli m'għandhomx fuq il-kwalitajiet li ħarġin minn natura nifisa issa tal-kanzunetta, għax edna l-kanzunetta hija hija waħda mill-arti, imma propju hija arti li għandha kwalitajiet partikolari tagħha. Se nitkellem fuq tlieta jiena. L-ewwel nett li hija tip ta' arti li hija minsuġa minn żewġ elementi. Int għandek il-lirika u l-mużika kif nafu. Niddeja nitkellem fuqhom hekk, għax propjament ma jeżistix kliem u mużika, U naturalment kontra qalbna ħafna drabi fil-festival se nsibu l-kanzunetta ġudikata bħala tant punti għal klim u tant għal mużika, ma ċerti affarijiet jisek bil-kem tista' tevitom. Idealment, tippremja u tħares lejn il-kanzunetta sħiħa. U għadan li ħafna drabi iġelna inħarsu iktar lejn il-kanzunetta tal-kantawtur, għax il-kantawtur eh, minnu ħerġin iż-żewġ eh, ejjun. Però jibqa' l-fatt ma nisħdux li uħut mill-kanzunetti kbar, eh, anke internazzjonali, ħarġu minn żewġ idejn, sewa minn żewġ sentimenti li ħadmu fl-imkien. Anzi kultant nista' ngħidha b'esperjenza personali, il-fatt li tgħaddi lirika tiegħek jew mużika tiegħek lil xi ħadd ieħor u u tara il-wisa ġdida li ta' min ikun, eh, talmek ħafna. L-ewwel talmek illi eh, inti kont kważi limitat fuq dik it-tema għax żviluppa f'direzzjonijiet li inti qatt ma ħsibthom. U t-tieni għax anke titgħallem minn xulxin. Imma la darba minn suġa minn żewġ elementi, il-kanzunetta irrid ikollha dik li ngħidulu dekorum u veru. Ġifieri il-krim u l-mużika jennejt iridu jkunu ruħ waħda. Kenna kemm il-darba u nisimgħu kanzunetti illi eh, ikunu ikunu ikollok eh, nuqqas ta' eh, taqbil bejn it-tema bejn il-kliem u l-mużika, noqqas taqbil fil-mod kif jiġu żviluppati jew fil-atmosfera li jridu joħolqu. U kultant noqqas taqbil anke eh, kif nafu inkwantu eh, ritmi u aċċent tal-kelma, eccetera. daw kollha jagħmlu ħsara mbagħad lill-kanzunetta naturalment. Il-kanzunetta magħmula minn dawn iż-żewġ elementi u għalhekk mhijiex poeżija din importanti ħafna għax uħut mill-kanzunetti illi ikunu prezentati, anke jekk miktubin biex isiru kanzunetti, jidru ċar li nkitbu bħala poezija. Sewa, jisa biex tieqaf fuq saqajha free standing. Imma imbagħad tingħata għal mużika u ħafna drabi ma jkunx ma jistax ikollu livell li dak il-xogħol u veru. Jena nejda kif inħossa, opinjoni tiegħi laqas għandi grazzja wisq mal-poeżiji mużikati, per eżempju, isiru taf kull pajjiż, imma jien nemmen li la l-poeta kitiba, eh, kitiba biex tinqara u kitiba mhux biex issir bil-mużika u kważi kważi tista' taraħ tentattiv eh, superf kważi tal- eh, tal-mużikant tal li jgħid ħanaqbad il-poezija ta' awtur kbir u nagħmlilha l-mużika. il għaliex il-poezija hija jew tajba kif inhi, jew mhix tajba, jekk tajba kif inhi ma għandix bżonn ta' eh, zidiet oħrajn. Imma din hija fema personali tiegħi. Kwalità oħra li għandha l-kanzunetta żgur hija l-qosor tagħha. U din hija xi ħaġa li għandha s-sabiħ tagħha u anke naturalment li kraħ. Eh, kultant ikun hemm kanzunetti illi tant ikunu eh, ejja ngħiduha li ma tħux pjaċir tismagħhom fejn tibda tgħid imnalla il-kanzunetta hija ta' 3 minuti biss. Imma mhux il-maġġoranza naturalment. Il-kanzunetta isa jisa l-ħajku, naħseb jena u veru, tixbħu b'xi mod, eh, ta' tispund biss, is-saħħa tagħha hija propju fil-qosor tagħha. Fiċ-ċans żgħir li tik biex tgħid idea, kumment, fema, u mbagħad tħallihom jaħsbu lil min jisimek. U il-kanzonetta żgur li mhijiex mhijiex komponiment. Hemm tipi ta' kanzunetti li għandhom il-binja qisu ta' komponiment. Eh, normalment tkun l-istrofa illi b'xi mod tiżviluppa jew tiżviluppa qasam minn tema, u mbagħad ikollok refrain ritornell illi eh, joħroġ xi jestrajxxi qisu l-idea prinċipali li hija komuni u eh, manifestata fil-tlet jew erba strofi li kollok. Hija binja prevedibbli ħafna, mhux bil-fors ta' għafija, sewa eh, din il-binja. Ġifiri, nipruvaw anke invarjaw f'dan is-sens. il-kanzunetta miex miex pritka. Jiddispjaċini ngħid li ikunu ħafna l-kanzunetti l-aktar fit-tema soċjali fejn eh, ikkollok isu jew żvilupp ta' artiklu bħalma taqra artiklu fil-gazzetti fuq it-tema. u ħafna drabi anke bil-kliem tekniku propju li jintuża, bil-kliem tas-soltu ħanejdulu hekk. Eh, jew inkella tkun kritika fejn il-ħin kollu isa dak it-ton li jrid jgħallem il-ħin kollu. Naturalment, din il-ħaġa għandha tiġi evitata. Tipprova xtejt ħafna fil-kanzunetta, hija qasira minn natura tagħha u rrispetta u uża dik l-istess qosor tagħha. Aħjar tiżviluppa punt tajjeb wieħed milli eh, milli tipprova ddaħħal ħafna. Għax inti m'għandekx novella hemmhekk, m'għandekx romanz. Fil-kanzoni ta' naħseb ukoll li trid attent li biex tevita dak li hu evidenti. Jekk qed tikteb kanzunetta fuq il-gwerra, l-inqas kliem li għandek iddaħħal, aktarx huwa l-kelma gwerra, azzarini, kanuni, bombi u dan il-kliem. Inti trid tagħraf tinterpreta b'mod ieħor, mhux isa lezzjoni fuq is-suġġett. Għax ir-ruħ tal-kanzunetta fl-aħħar mill-aħħar bħal ta' l-arti l-oħrajn hija il-metafora. ġieli kellna kanzunetti, qed ngħid kellna kanzunetti bħala wieħed li ġieli kont fil-ġurija bħal uħud minnkom ukoll. Kanzunetti li ma tajt imma metafora waħda li waħda ma jkollix din il-kanzunetta. U għaliex il-metafora hija siwja? Jiena naħseb li jena għaliex eh, taħdem bl-assoċjazzjoni tal-idejat. U toħloq ganċijiet qisu biex is-semmiegħ u jisma' iqabbad magħhom. U ma jqabbadx magħhom dak li qed tistenna inti bilfors, għax hu m'għandux l-istess esperjenza tiegħek. Inti qed tgħidha bħala dak li qed tikteb mill-esperjenza tiegħek. U hu se jqabbad mal-ganċ li joffrejtlu inti, ganċ ieħor illi ġej mill-esperjenza tiegħu. U dik hija il-kobor tal-metafora li permess ta' xbija barranija mill-argument eh, tilħaq il-min qiegħed jisimek. Sewa, u naħseb illi bil-qosor tagħha eh, il-kanzunetta għaw toħroġ l-aħħar punti li kont semmi l-immedjatezza tagħha. Hija isu eh, monologu għax inti qed titkellem imma hija dialogu fl-istess ħin. Jiena ngħid li hija kważi interattiva. Min forsi kellu xorti kif kellhom ħafna minnkom illi jikkomponu forsi ikkantaw qoddim il-pubbliku, jafu li dan veru, fajnejn in-nies tibda tara ir-reazzjoni. U allura għalhekk f'dan is-sens qed ngħid interattiva. Min jirċievi l-kanzunetta huwa preżenti, mhux il-qarrej li jixtri ktieb sewwa u jaqrah fil-kwiet ta' kamartu imbiegħed mill-kittieb. Xorta jista' jieħu l-esperjenza tiegħu, imma kemm iktar meta qiegħed tħares għajnejk f'għajnejhom in-nies u qiegħed tgħaddilhom il-kanzunetta tiegħek. Naturalment għalhekk semmejt li hija tajba wkoll għal temi attwali, għax meta tkun fl-istess sitwazzjoni u tkanta dwar xi ħaġa li tolqot lilek u 'l min qiegħed iħares lejk, hemmhekk hija effettiva ħafna. Nafu li l-kanzunetta ġieli ħadet irwol importanti anke f'movimenti kbar u forsi gwerer, sewwa, u hija kif nafu miktuba biex tinstema u mhux biex tin mhux biex tinqara. U hawnhekk minn hawn toħroġ ukoll l-aħħar ħaġa li rrid ngħid il-ħila tal-kelma. Jeżisti Malti tajjeb, mhux għax tikteb bil-Malti għamil xi pjaċir li kanzonetta Maltija sewa awtomatikament Jeżisti Malti tajjeb u inti bħala bniedem li qiegħed eh, titħarreġ, għax kolħat qiegħed jitħarreġ biex jimxi l-qoddim, naħseb li trid tosserva u taqra wkoll letteratura, nżommu ruħna informati u nħaddmuh il-Malti tagħna u kista jkun li ma jkonniex fil-kanzunetti dawk in-nuqqasijiet li kultant nosservaw eh, per eżempju fix-xandir, kollok ċertu frażijiet illi tgħid il din qisna qed nisma' l-aħbarijiet tat-tmienja mhux eh, mhux kanzunetta, mhux lirika ta' kanzunetta. Il-kittieba tajbin naturalment jgħalmuna. U jiena nħobb ukoll dik il-kanzunetta li jiena nħobb ngħid il-frażi li tivvjaġġa, li tiżviluppa ġifieri, mhux tkun ċappa li jisu eh, l-argument dejjem iddur mal-istess ħaġa, imma li mill-bidu sal-aħħar ikun hemm ukoll żvilupp ta' ideat. Jiena naħseb li dan huwa ftit milli stajt ngħidilkom u veru. Nirringrazzjakom ħafna. Proset, prof. Dak ma kienx stil, dak kien ħafna, pero jiena ħallejtek titkellem għax bidati eżempji konkreti li żgur li min jikteb il-lirika speċjalment għandu ħafna xjomot li tajt ħafna ideja tajbin. So, grazzi, jiena għandix mistoqsijiet għalik, pero għanħallijom għall-aħħar u nħedġeġ in-nies biex jekk. l-aktar li nibża minnhom jien, tiegħek. Nħedġeġ in-nies biex jekk għandhom xi mistoqsijiet jisaqsuk jistgħu jew jibgħatu dirett fiċ-ċat fejn kulħadd jew fil-panelists Nieħdu mistoqsijiet iktar tard.